Dwar dan kollu, għas-serata tal-lejla, ħadna ħsieb nistiednu tliet kelliema li żgur ser ikomplu jixprunawna u jdawluna fuq dak li Dun Karm sejjaħlu Malti safi tassew. Lil Vassalli hemm min isejjaħlu bniedem ta' qabel żmienu, Viżjonarju mill-aktar awtentiku illi ma beżax ifarfar labra qadima illi kienet oskurat u denset għajnejn il-poplu tagħna f'dawk iż-żminijiet mudlama. Maż-żmien kien hemm min ipprova jnessih, anzi ittantaa jwarrbu u jkasbru taħt velu ta' preġudizzji. Iż-żmien tagħna parir u llum qegħdin hawn infakkruh u ngħidulu li l-ħsieb li ħlomt hux biss ma tkeffinx miegħek imma fi qlubna għadu ħaj u tlaħħam magħna. Jeħtieġ issa iżda li noqogħdu attenti u l-poeżiji romantiċi, ir-rumanzi erojċi Il-monumenti imponenti u dak kollu li jista' jbiddel il-fatti f'miti ma nħalluhomx itelfuna milli nagħrfu sewwa sew min kien dan Vassalli. Jeħtieġ tabilħaqq li b'mod figurattiv indewbu l-bronż samm biex noħorġu l-bniedem tad-demm u l-laħam biex nifhmu aħjar minn xiex għadda u x'kellu jsofri għall-ideali tiegħu. Niġu għal programm tal-lejla fejn qabel ma nistieden l-ewwel kelliema nixtieq illi nħabbar illi sfortunatament il-professur Ċappara ma jistax ikun magħna minħabba li huwa ma jiflaħx imma ħa tagħmel id-diskors tiegħu se taqra d-diskors tiegħu Carmen Azzopardi u żgur illi toħroġ ta' mara bħalma s-sortu toħroġ. Mhux biss imma għaliex Carmen Azzopardi hija dixxendenti ta' Mikiel Anton Vassalli. Allura biex xira illi tagħmel id-diskors li ħejja il-Professur Ċappara hija mela nibdew biex nistiednu lil Monsinjur Lawrence Kakija illi se jibda bid-diskors tiegħu.

Eccellenza President ta' Malta, Sinjuri, 30 sena ilu Ippubblikajt ktieb żgħir fuq il-ħajja ta' Vassalli u xi ħadd kiteb reċensjoni ta' dak il-ktieb u qal hekk, Il-ħajja ta' Vassalli nafuha minn Ninu Cremona. Fi kliem ieħor ried jgħid li wara Cremona ma kienx hemm aktar xi nżidu fuq Vassalli. U dan naturalment kien żball. Għaliex waqt li qatt ma nixbgħu infaħru lil Cremona għax-xogħol kbir li għamel dwar bi pjaċir nistqarru li meta waqfet il-pinna ta' Ninu Cremona, studjużi oħra numerużi, baqgħu ifittxu dwar vassalli u sabu ħafna tagħrif ġdid illi Cremona ma kellux ix-xorti li jikseb. U prova ċara ta' dan li qed ngħid huwa dan il-ktieb li qed jitnieda illejla fejn insibu 460 paġna ta' tagħrif, il-biċċa l-kbira dwar Vassalli u l-kumplament dwar xi nies oħra li kellhom rabta speċjali ma' Vassalli. Għalhekk nistgħu ngħidu li Ninu Cremona qiegħed il-pedament u bena l-ewwel sular. Iżda fuq il-bini sod ta' Cremona tela' sular ieħor, jekk mhux iżjed, li wieħed jista' jdur dawra miegħu permezz ta' dan il-ktieb, anzi hemm iżjed ukoll milli nsibu f'dan il-ktieb. Dan il-ktieb inħadem mill-Akkademja tal-Malti, illi sena oħra tagħlaq mitt-sena ta' ħajja u ħidma favur il-Malti. Naturalment l-Akkademja għal dan il-ktieb ħatret kummissjoni u għażlet lil ħabrieki segretarju Joseph P. Borg bħala l-editur tal-ktieb. Tajjeb issa li nsemmi l-istudjużi li baqgħu jfittxu u jsibu tagħrif dwar Vassalli wara Ġużè Cassar Pullicino, Karmenu Sant, Frans Ciappara, Karmenu Bonavia li lilu huwa ddedikat dan il-ktieb li qed inniedu, Ġwanna Azzopardi, Alain Blondy, Albert Ganado, David Agius Muscat u Olvin Vella, Carmen De Pasquale, Charles Xuereb, Richard Spiteri, Donald Sultana, Paul Catania, Joseph Wismayer u oħrajn. Għalhekk nistieden lil kull min iħobb l-istorja ta' pajjiżna sabiex jaqra u jixtarr dan il-ktieb u jżommu bħala ktieb ta' riferenza. Inżid illi xi artikli f'din l-antoloġija diġà dehru qabel, iżda hemm ukoll materjal ġdid li qiegħed jidher f'din id-darba għall-ewwel darba. U issa nagħmel stedina oħra. Stedina lill-istudjużi sabiex jibqgħu jfittxu dwar Vassalli Għax għalkemm sar ħafna progress, bħalma għedt, għad baqa' xi oqsma li mhux imdawlin biżżejjed. Insemmi xi eżempji. Hemm id-dubju dwar iż-żwieġ ta' vassalli. Meta miet il-Kappillan ta' San Pawl tal-Belt qal li Vassalli qatt ma ġab prova li żżewweġ fil-Knisja Kattolika. u wieħed kontemporanju, Giuseppe Canolo, qal ukoll li Vassalli qatt ma kien iżżewweġ. Possibbli ma kien hemm ebda għamla ta' żwieġ bejn Vassalli u Katarina, anqas wieħed ċivili, u jekk le għaliex? Hawn baqa' għalhekk ħafna wisa' għal riċerka. Ma' din il-mistoqsija hemm marbuta oħra dwar l-identità tat-tifel il-kbir fil-familja ta' Vassalli. Meta Vassalli ġie lura Malta f'Ġunju 1820, huwa wasal waħdu, imma f'Ottubru ta' wara, Waslet Katerina b'erbat itfal magħha. Dwar it-tlieta ż-żgħar, Grabiel, Xavier u Mikiel, Mikel Anton, kemm Cremona kif l-istudjużi l-oħra li semmejt sabu ħafna tagħrif interessanti. Iżda dwar l-ewwel tifel Lorenzo ebda kelma. Tant hu hekk li Cremona qatt ma semmieh. Probabbli ma kienx jaf bih. Iżda hemm dubju li dan ma kienx iben Vassalli, iżda iben Katerina minn raġel ieħor li kienet tafu u forsi żżewġitu qabel saret taf lil Vassalli. Għad skont ma qalet Katerina, Lorenzo twieled fis-sena 1804, iżda f'dik is-sena Vassalli għamel dikjarazzjoni fejn fost ħwejjeġ oħra qal li kien għadu għażeb. Ma hemmx dubju illi f'xi wieħed mir-reġistri tal-parroċċi ta' Malta Dan it-tifel jinsab irreġistrat b'xi dettalji u meta jinstab ikollna aktar dawl kemm fuq l-identità tiegħu kif ukoll fuq Vassalli. Hawn min għandu xi dubju fuq il-ħarba ta' Vassalli. Ġużè Cassar Pullicino kien ħareġ bil-fehma li Vassalli qatt ma ħarab mill-ħabs tar-Riek Għażli. Iżda dokument li nstab minn Albert Ganado jidher li huwa prova li Vassalli mhux biss ħarab mir-Rikasli imma mar Pariġi. Però id-dokument isemmi biss il-kunjom Vassall u mhux l-isem sħiħ ta' Vassalli. Għalhekk anke hawnhekk forsi iktar riċerka tista' tagħtina iktar ċertezza. Huwa magħruf illi Vassalli kiteb il-Malti bil-pronunzja tar-raħal. Imma liema raħal? Xi wħud qalu Ħaż-Żebbuġ għax hu kien minn Ħaż-Żebbuġ. Iżda l-mod kif Vassalli jikteb u jiddeskrivi l-vokali 'a' meta tkun fl-aħħar tal-kelma, la finali, Juri aktar influwenza tal-pronunzja taż-Żejtun milli ta' Ħaż-Żebbuġ. U fl-aħħar nett, ma nridx intawwal, xi ħaġa dwar il-grammatika. Vassalli fil-grammatika, meta qassam il-verbi, ħalla barra d-disa' forma, U hawnhekk jiena nistaqsi, dan kien sempliċi żball ta' Vassalli jew kienet biċċa minn strateġija biex iressaq il-Malti aktar lejn l-Aramajk u l-Puniku milli lejn l-Għarbi? Vassalli, għalkemm kien jaf l-Għarbi tajjeb u r-rabta kbira bejn il-Malti u l-Għarbi, Għoġbu fuq il-frontispizju tal-ewwel edizzjoni tal-grammatika jsejħilha Milsen Fenico Punicum, jiġifieri grammatika tal-lsien Feniċju Puniku. Dawn huma biss suġġerimenti. Imma l-importanti huwa illi ma nieqfux imma nibqgħu nfittxu. Nibqgħu nfittxu dwar vassalli Kemm għaliex l-imħabba tal-verità titlob hekk, li nibqgħu nfittxu sakemm insibuha, kif ukoll nibqgħu nfittxu biex nibqgħu nżommu ħaj l-interess f'dan il-bniedem li kienu x'kienu n-nuqqasijiet tiegħu, kien, għadu jibqa' wieħed mill-ġganti tal-istorja ta' pajjiżna.

Se naqraw żewġ siltiet ta' Vassalli, waħda bikrija kmieni u l-oħra lejn it-tmiem ta' ħajtu. L-ewwel waħda hija kitba qasira imxandra fi tmiem il-grammatika ta' Vassalli tal-1791 u hija kampjun tal-kitba tiegħu. Meta kitibha, Vassalli kellu 27 sena biss u kien qed joqgħod Ruma. Vassalli kien ippropona li l-Malti tal-irħula jieħu post il-Malti tal-ibliet u għalhekk l-alfabett tiegħu kien jinkludi konsonanti li kienu nqatgħu fil-bliet allavolja kienu għadhom jinstemaw fil-kampanja. Fi żmien Vassalli l-għajn u l-akka kienu għadhom mifruxin mal-pajjiż kollu. Imma hu żied il-ħoss ta' Lghain, jew Rhine, li llum għadha tinstema' Għawdex fl-Għarb, l-Għasri u ż-Żebbuġ, fi kliem bħal ghada, għal għada, baghal, għal bagħal. Il-'ħ' li ġieli nisimgħuha fil-kelma 'ħawħa'. U l-q, il-qaf, li ġieli nisimgħu għall-Kottonera. Madankollu dan il-ħoss tal-q naħsbu li lanqas Vassalli ma kien ilisnu għax banda oħra jistqarr li ż-Żebbuġin kellhom id-difett li kliem bħal qattus u qamar ilisnuhom qattus u qamar. Din il-kitba se tinqara b'xebħ ma' kif xtaqha tinqara Vassalli, bil-ħsejjes gutturali u t-timbru djalettali b'kollox. Tajjeb inżidu li din hija l-ewwel darba li tissemma l-idea li t-Taljan iċedi postu lill-Malti fl-edukazzjoni f'Malta. Tistgħu ssegwu mill-karta li tqassmitilkom. Wara li inti tħarriġt dan il-ftit fil-qari b'ilsienek, u wara li titħarreġ ftit ieħor f'dawn il-kelmtejn, għandi nwissik qabelxejn illi biex ma tinsiex dak li tkun tgħallimt, jeħtieġlek qatt ma tħalli l-qari u l-ktieb. U għalhekk kull dakka Jistħoqqlok tħarreġ lilek innifsek billi taqra u tikteb xi ħaġa. Jekk mhux kuljum, għall-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Trakek immela issa fi żmien qasir u minn ghajr tbatija tgħallimt u tista' titgħallem dak li oħrajn qablek fi żmien twil ta' snin il-kbar ma setgħux la jifhmu u lanqas jitgħallmu. Imbagħad li wieħed tgħallem jaqra u jikteb bil-sienu, jekk jrid jgħaddi l-quddiem fil-għerf jew jixtħi ikun jaf ilsna oħra barranin, jeħtieġlu jibda jitgħallem jaqra b'dak il-lsien li jixtieq jitgħallem. Ngħidu aħna bil-Latin, bit-Taljan jew b'ilsien ieħor. Dan għandu wieħed jagħmlu billi jieħu jaqra kotba infissrin bil-Malti u billi għall-anqas ifissirhom biex jifhemhom u hekk jifhem x'jaqra u x'jikteb. Inkella sema wieħed jitgħallem jaqra ikollu jbati wisq bħalma bataw minn issa lura oħrajn minn tagħna. U jarak biex inejtek kilarak ta' dem u aktar xibka ma jafxejn. Minn dawn il-kodba bil-Malti, ew infissre fih, bil-għajnuna talla jibdew isiru. U wara li ktibtlek dan il-milsen li f'idejk, li hu l-grammatika tagħna mfissra bil-Latin, qiegħed issa naħdem u ninseġ oħrajn għal-Latin u għat-Taljan imfissrin bil-Malti kif jiġi minnu. U qiegħed nagħmel ukoll il-ktieb tal-kliem li jkun maqsum fi tliet kotba, L-ewwel wieħed ikun Malti, Latin u Taljan, it-tieni Latin u Malti, it-tielet Taljan u Malti. Mingħajr dawn il-kotba li jinħtieġu bħal ħobż għal min irid jitgħarref u jgħaddi 'l quddiem, ma tista' tagħmel xejn. U dak li għandek titgħallem ġewwa erba' snin ma titgħallimux f'għoxrin sena, tħawtel u tisħar kemm tisħar. U qatt ma titgħallem u tkun taf ħaġa sewwa. U wis ħwejjeġ li jidhirlek li tkun tafhom u inti tkun anqas għadek sellimtilhom biss. Din il-ħidma hekk kbira u qawwija għax l-ewlenija tħaffef lil min jiġi wrajja billi jsib it-triq mibdija u miftuħa. U aktar ma jgħaddi 'l quddiem il-ktieb bil-Malti, iżjed tagħlimna jħiff u jiksar U aktar ma jonqosx min jagħmlilna kotba oħra li naħtiġuhom f'wisq ħwejjeġ. Tagħrf il-ktieb u l-Alla ġieħ. It-tieni silta Hija silta mill-kitba stedina li waslet ilna bix-xorti. Erbatax-il sena wara li kitibha Vassalli, li sadanittant kien laħaq miet, xandarha George Percy Badger għax servietu bħala kampjun tal-Malti. Hija kitba awtobjografika sabiħa li tiġbor il-fehmiet ta' Vassalli fuq il-Malti u t-tagħlim tal-qari u l-kitba. Skont Vassalli, min jitgħallem jikteb u jaqra nistgħu nqisuh ħieles u jista' jieqaf fuq saqajh. Dan it-tagħlim kellu jsir qabelxejn b'ilsien it-twelid ta' dak li jkun, kif urietu l-esperjenza tiegħu f'bosta pajjiżi Ewropej. Vassalli għamel il-qalb lill-Maltin biex issa li għandhom il-grammatika u d-dizzjunarju tiegħu, ifittxu jinqdew bil-kitba Maltija biex jitgħallmu ilsna oħra, jitgħarrfu u jiksbu ħajja aħjar għall-poplu Malti. U hawn tibda l-istedina ta' Vassalli. Illum id-dinja fetħet għajnejha u għaddiet il-qoddim bil-qari u l-kitba li nagħraf kullimkien. U għalhekk tbidlet wisq milli kienet mijiet ta' snin ilu. Mela l-bniedem li ma jafx jaqra u jikteb jista' jgħid li ma hu xejn fid-dinja, li hu lsir tiegħu nnifsu u tal-oħrajn, li kull fejn imur ma jiswa xejn u jgħaddi miskin u bżewwiel, u malli ħadd ma jħares lejh, wisq uħud jidħqu bih. Għaliex fiż-żmien li aħna fih, in-nies ħjienet bosta wisq milli dari. U hemm min ifittex iqarraq min hu bla ħila u għajnejh magħluqa. U filli dak li ma jafx jaqra u jikteb huwa bla dawl, dana iżjed minn oħrajn jista' jitqarraq. Imma nħalluna minn dana kollu. Nagħmlu illi aħna ninsabu qalb it-tjieba u fost in-nies sewwa. Iżda meta naraw nies oħra u mad-dinja kollha u sa fqigħ il-Lvant ġewwa ċ-Ċina kullimkien jafu l-kidba, nistgħu aħna nagħmlu rwieħna mingħajru u li nibqgħu sajmin minnu, u fid-dlamijiet tal-imbikkmin, tal-imtarxin u tal-għomi, li ma jitkellmux, li ma jisimgħux u li ma jarawx? Le, ma jixirqilniex dana billi nibqgħu wara iżjed, u jeħtiġilna nħawdlu u ngħaġġlu f'din il-ħaġa biex nirbħu r-reħu li rħejna s'issa u nilħqu mal-oħrajn. Iżda ktibna mill-ewwel għandu jkun b'ilsienna biex nirbħu ż-żmien li tlifna. Ladarba malli taqra u tikteb b'ilsienek, tħossok minnufih titenna u bħallikieku tistenbaħ. Billi tiftaħ għajnejk u tara dawl ġdid, dinja oħra. u hemm mbagħad tagħraf x'qiegħed tgħid u x'qiegħed tagħmel. U ssib illi minnek waħdek tkun tikteb fehmietek b'idejk, tarhom b'għajnejk u taqra b'fommok kull ma jiktbulek oħrajn. Għaliex billi jkun miktub bil-sin li twelidt u trabbejt minn tfulitek u mis-sebħ ta' għomrok, Issibek fid-dawl, fejn tara u tilmaħ tajjeb, tifhem u ttiehem, u tista' tixtarr kollox minnufih u minnek innifsek. U mnejn safejn, jew il għaliex m'għandniex nikdbu bħal oħrajn? Il-Għarbi, bil-Għarbi jikteb, bit-Taljan, it-Taljan, u sa l-iswed li jinsab ġewwa l-qalba tal-Afrika mnej qatt ma ħareġ u la qatt ra dinja oħra, iżda jaqra u jikteb b'ilsienu. U min kien dak l-iblah u hekk nieqes mill-għaqal, bniedem imberfel, li ġagħal lil missirijietna taż-żmien li bejniethom ma jigdbux bil-lsien li bih twieldu u bih jiftehmu? Min webbilhom dana? Ried illi jagħmlu dak li ma jiġix minnu u qarraq bihom. Taqriqa kienet li ġabet il-wisq minnha fid-dlamijiet u fil-bluha li hi l-agħar ħaġa li tinsab fid-dinja. Għaliex il-bluha hija l-ħtija ta' kull qerq u ta' kull deni li fihom iġġib il-bnedmin. Iżda bnadijiet oħra ma humiex hekk. Barra minn hawnha, kull fejn rajt u kull fejn dort ħdax-il sena fl-Italja u dsatax f'wisq bliet, gżejjer u artijiet oħra, sibt ir-rgħajja, il-ħarrata, il-għażżiqin, il-bdiewa, il-ħaddiemin u n-nies tas-snajja', kollha, kollha sibthom jafu jaqraw u jiktbu kulħadd bil-lsien ta' pajjiżu. Ilkoll tarhom bil-kitba f'idejhom fil-knejjes, fir-rbuha, Qalb l-imrieħel, fil-bliet, fir-rħajjel. Hawn biss ma rajtx dana. Bnadi oħra mkien ma ltqajt ma' missirijiet li jgħidu 'l uliedhom la titkellem bil-lsien ta' fejn Alla ħalqek u wieldek, iżda hawn rajt u smajt. Bnadi oħra l-ewwel bil-lsienhom u bih imbagħad ilsna oħra jitgħallmu, iżda hawn le, donnha m'aħniex bħal nies oħra. U x'jekk għandu t-Taljan iżjed minn ilsna oħra? Iżda tgħiduli, Ma kenniex min jagħtina d-dawl u min jgħallimna. Tabilħaqq. Immela, issa li għandna l-kif u biex Bid-dawl tat-tagħlim, issa li nfetħet it-triq u hija watja lakemm ngħaddu minnha, ma noqogħdux iżjed nitħassbu x'għandna nagħmlu u anqas il-kif għandna niktbu. La tisimgħux iżjed u lanqas biss tagħtu widen lejn it-tmarmir u l-klimijiet tal-frugħa, ta' dawk il-boloh li rjushom iebsa u għajjurin ilha qalqu bil-marrara f'ilsienhom. Jgħidu li l-ħaġa għandha ssir xort'oħra, hekk qatt ma kienet. Iżda mbagħad billi huma bla ħila ma jafux il-kif u dana lanqas ħsieb li għandhom. U mali ma tagħtux widen, ħollu jdejkom. Iktbu għall-ewwel kif tistgħu u bil-ftit il-ftit tibqgħu sa ma kollox jiġikom sewwa u tidraw u ddarru. La taqtgħux qalbkom. Il-ħrara tagħkom, jekk tegħleb il-bluha ta' xi wħud li jberdukom fuq dagħna jew ifittxu jneħħulkom il-ħrara, hija nfisha tirbaħ it-tmerijiet kollha li ħerġin mill-mard ta' qlubhom. aktar minn 40 sena ili illi ħsibt tħabat u ħdimt fuq din il-ħaġa biex insewwiha. U nagħmel li l-kitba tagħna tkun tista' ssir ħielsa bil-sinna u magħrufa. Iżda t-toroq kollha kienu magħluqa. Oħrajn qabli kienu ħasbu u rridu jagħmlu dana għax kienu raw bħali li nħtieġ Huma għarfu minn qabl it-tbatija kbira li nbagħtu f'Malta sabiex nitgħallmu. Illi t-tħabit bejn in-nies kollu jiġi minn dan in-nuqqas. Illi tagħlimna bil-maqlub. Illi mkien bħalna, kulħadd fid-dinja jibda jaqra u jikteb bil-sienu, u aħna Indumu s-snin il-kbar nitgħakirku bla fejda. U ftit imbagħad huma fostna li joħorġu. U bosta wisq iżjed jibqgħu ma jafu xejn u bla ebda qari. Dak li ma jiftiehemx jintesa'. Dana kollu niggeż lill-għorrief tagħna fl-imgħoddi. Imma billi ma setgħu qatt jagħmlu l-ewwel triq, malli bdew u ma nifdux, kellhom iħallu. Minn dik is-siegħa li raw li ma kellhom dawl u ħila biżżejjed. Iżda l-ħajra u t-tħawdil tagħhom, jekk għalihom sar batal, it-telfien taż-żmien u t-tbatija l-kbira qanqluni, ħajruni u wettquli l-ħrara ta' qalbi biex nagħmel dmiri kollu u nsib it-tarf ta' din il-ħaġa hekk meħtieġa. Imbagħad, bil-għajnuna t'Alla l-għażiż, meddejt idejja u għall-ewwel bħal għama u bit-teftif fost iċ-ċpar u d-dlam u b'naqra ta' dawl li kelli, ftaħt it-triq. U qajl qajla għaddejt 'il quddiem sa ma sebaħli u sibt ruħi fuq ir-riħ. Minn dak iż-żmien ħdimt, ktibt u rajt. u ħejjejtilkom il-mogħdija miftuħa beraħ li għaliha qiegħed nistedinkom.

Min kien il-veru Vassalli? Din hija kitba tal-Professur Franz Ciappara. Nino Cremona beda joħroġ il-bijografija ta' Vassalli fl-1932. Minflok bijografija aħjar ngħidu ftit noti, uħud minnhom żbaljati, imma li kienu l-bidu għat-tfittxija ta' dan il-bniedem. L-informazzjoni li nġabret minn dak iż-żmien sal-lum hi fenominali u nistgħu nagħrfu lill-vassalli ferm aħjar. Xhieda ta' dan hu l-volum li qiegħed jitnieda llum, ktieb ta' 460 paġna, ir-riċerka ta' ħmistax-il awtur. Prosit tassew. Ir-riċerka ta' Cremona kellha żewġ difetti kbar, li l-vassalli la ppreżentah fil-kuntest Malti u lanqas f'dak Ewropew, bħalikieku kien jgħix ġo vakum. L-idea li Vassalli kien solitarju hi ħrafa mill-kbar. Vassalli bena fuq ta' qablu, De Soldanis, Ignazio Saverio Mifsud, Patri Pelaġju u l-Konti Ciantar, li kompla fejn kien ħalla Ġanfransġisk Abela. Ma kellhomx dawn idea kbira ta' Malta wkoll? Ma ġabrux kull laqxa li setgħet tirfed l-identità Maltija? Hawn xi ħadd li kiteb aktar b'ħeġġa u imħabba fuq il-Malti aktar minn De Soldanis? Vassalli nnifsu għaraf dan, tant li kkupjalu biċċiet mill-manuskritt 144 tal-librerija. Il-mertu ta' dawn il-kittieba hu li ġabru kemm felħu informazzjoni fuq l-istorja ta' pajjiżhom, kif jixhed ix-xogħol imprezzabbli tas-Sur Ġużè Cassar Pullicino fiż-żewġ kotba li ħareġ fl-1964, Kitba u Kittieba tal-Malti. Veru li dawn ma kienu studjużi ta' stoffa, imma x-xogħol tagħhom kien imnebbaħ, bħal fil-każ ta' Mifsud, mill-idea li Malta setgħet tikkompeti bl-aqwa dinjità ma' bliet ferm aktar famużi minnha. Min-naħa tiegħu Pellaġo kisser l-idea li l-gżira ma pproduċiet qaddis wieħed. Xi ngħidu mbagħad għal Uditur Nicole Muscat li għadni kif ħriġt studju fuq il-battalja li mexxa għas-separazzjoni bejn Stat u Knisja. Il-ktieb tiegħu Apologia a favore dell'inclita nazione maltese, ippubblikat fl-1783, jiġifieri ferm qabel L-ewwel kitba ta' Vassalli huwa innu għal Malta u l-kapaċità tal-Maltin. M'għandniex bżonn barranin ħlief kastrati, buffi u qaddiefa għal fuq ix-xwieni. Iż-żmien ta' Vassalli kien ukoll iż-żmien tal-Illuministi, Dawn il-ħassieba jew philosophies, kif kienu jissejħu l-kittieba ta' dak iż-żmien, bdew jeżaminaw taħt il-lenti tar-raġuni, il-politika, l-amministrazzjoni pubblika, l-agrikoltura, l-kummerċ, il-liġi, ir-relazzjoni bejn stat u knisja, u l-edukazzjoni. Hawn jidħol Vassalli li bħal uditur Muscat kien konxju ta' dak kollu li kien qed jiġri fl-Ewropa. Id-diskussjoni kienet ibbażata fuq jekk kellhiex tingħata importanza lil-lingwa tal-poplu, il-vernakular, jew l-edukazzjoni għandhiex tiġi estiża għal kulħadd u mhux biss għall-elites. Voltaire, pereżempju, ma setax jifhem kif it-tfal tal-bdiewa jibdew jintbagħtu l-iskola għax f'dak il-każ min ħa jaħdem l-art? Bil-maqlub, il-fiżjokratiċi li kienu jsostnu li l-agrikoltura kienet il-bażi tal-ekonomija tal-pajjiż kienu favur l-edukazzjoni għal kulħadd. Vassalli demokratiku sa ruħ ommu kien jaqbel ma' dawn tal-aħħar. Dawn in-nuqqasijiet ta' Cremona issa ġew irranġati u l-kontribuzzjonijiet ta' dan il-ktieb ikomplu jitfgħu aktar dawl fuq Vassalli. Imma għad fadal ħafna xi jsir. Ħa nagħti xi ftit eżempji. Vassalli kif ħass il-ħtieġa li jibda jitgħallem l-iskola u l-aktar l-Għarbi? Min bagħtu Ruma? Forsi għaddielu kelma l-Inkwiżitur billi missieru ta' rispett kien Gabillot tas-Sant Suffizzju? U x'kuntatti kellu Ruma? Ma naħsibx li marar rieħu f'belt bħal dik, il-kapitali tal-Kattoleċeżimu, ma jaf lil ħadd ħlief lil Elija Pace. Ruma x'kien qiegħed jagħmel? Min iffinanzjalu l-kotba li ħareġ? Hawn beda jissejjaħ professur. Imma fejn kien jgħallem? L-Università La Sapienza żgur ma kienx? Problema oħra hi jekk kienx veru segwaċi akkanit tal-Franċiżi. Jekk kien, għaliex ma baqax Ruma biex jilqgħhom kif għamel Stendhal meta Napuljun daħal Milan, imma ġie jiġri Malta biex jaħrab mill-konfużjoni li kien hemm? U għaliex qata' figura hekk fqira waqt l-imblokk Dan il-bniedem hekk għaref, kif ma ngħatax kariga importanti biex jitħallas ta' li kien ipprova jkeċċi lill-kavallieri. Veru li kien il-kap tal-konfoffa biex jagħti Malta f'idejn ir-Repubblika Franċiża? Wara l-ħarba tiegħu minn Malta, x'kien l-itenerarju fl-Ewropa? Fejn u meta kien iżżewweġ il-Katarina de Frémaux? X'kien li laqqgħu mal-Ingliżi? U jekk kien għall-qassis, forsi wara ċaħad ir-reliġjon Kattolika u ssieħeb mat-twemmin umanistiku tad-Deisti? Dan kollu jurina li għad fadal ħafna riċerka xi ssir biex xi darba forsi toħroġ il-figura vera ta' Vassalli. Nafu żgur li kien difensur aħrax tal-lingwa tal-poplu li kellha tifdih mill-injoranza li kellu. Din l-enfasi kienet daqqa ta' ħarta fil-wiċċ tal-kultura Taljana li tidentifikah bħala dak li ta vuċi lil min ma kellux vuċi. L-idea li l-klassijiet iż-żgħar għandhom il-kultura tagħhom kissret il-ħajt bejn il-klassijiet. Vassalli kien kontra ordni politiku tal-elit. L-edukazzjoni popolari li hu tant stink għaliha ma kinitx forsi ħa twessa' l-bażi politika biex il-poplu xi darba jipparteċipa direttament fil-proċess demokratiku u jfejjaq il-ferita tal-inugwaljanza soċjali? Mhux hekk biss, Il-lingwa jew id-diskors li vassalli bħal De Soldanis ġabar minn fomm il-poplu kien għajn ta' tagħlim, forma ta' skola informali. Din, dan id-diskors ġabar fil-motti, aforiżmi e proferbi Maltezi li ppubblika qabel mewtu u li jista' jitqies bħala t-testment tiegħu. Hawnhekk Vassalli m'għadux aktar il-bniedem ta' żmien l-Illuminiżmu. L-Illuministi kienu jħarsu lejn il-passat bħala perijodu ta' dlam, ta' injoranza u superstizzjoni. Vassalli hawnhekk hu romantiku u bħar-romantiċi fela' l-passat biex jikkritika l-preżent. Il-valuri tal-imgħoddi għandhom iservu ta' gwida morali għall-bniedem modern. Dan hu vassalli li rridu nkomplu niskopru. L-importanti hu li fir-riċerka tagħna ma ninħlewx fuq il-ntietef. Skont Muratori, l-istorja mhix forma ta' fuġġi l-ozio, biex tgħaddi ż-żmien, il-ġugarell ta' dawk li m'għandhom x'jagħmlu. L-istorja mhix ix-xogħol tal-antikwarju u tar-regettier. Ir-riċerka storika lanqas mhi l-ikel bnin tan-nies kurjużi jew il-pjaċir tal-kaċċa. Inkella jiġrilna bħall-membri tal-Accademia dei Perfidi li Mifsud waqqa' fl-1743, li kienu jaqraw tant ħmerijiet lil xulxin filwaqt li jaħlu tant ħin prezzjuż, perdi tempo biex nerġgħu nsemmu lill-Muratori. Il-kittieb tal-istorja mhux sempliċement ġabbar skrupluż tad-dokumenti. M'għandux x'jaqsam mad-dati u ma' dak li hu estern, imma, kif saħaq Braudel u qablu Voltaire, ma' aspetti aktar importanti, dawk li verament joħorġu l-karattru tal-bniedem. Bix-xogħol tiegħu Vassalli ħaffer kanali fondi li minnhom għaddiet il-ħamla seklu u nofs wara. Li Vassalli ppropona Malta indipendenti jew li kien l-ewwel wieħed li sejjaħ lil Malta nazzjon hi ħrafa. Imma żgur li għalkemm ma kienx filosfu u politiku, l-interess tiegħu f'dak kollu li hu Malti, il-folklor, l-għana, it-tradizzjonijiet u l-proverbi, jiddistingwuh bħala żviluppatur tal-għarfien jew ta' kuxjenza nazzjonali li biż-żmien kellha bilfors tissarraf fil-kisba tal-ħelsien. Vassalli kien il-ħabbar ta' żerniq ġdid u kif ipprevedew il-missjunarji Protestanti, is-saħta li kellu fuqu ma serviet għal xejn. Dejjem fil-mira tal-għedewwa, imma dejjem irnexxielu jerġa' jirbaħ in-nar u l-entużjażmu ta' żgħożitu, il-ġenju u l-qawwa tal-passjoni li kellu. Qegħdin fil-preżenza ta' ġgant b'kuraġġ ta' sur, moħħ brillanti u qalb kbira. Skont Susan Free, Freer, Nemmen li Vassalli jmut bil-ġuħ biex jikseb il-għan tiegħu. Meta miet kien għadu kif lesta t-tradizzjoni ta' Is-Sultan Ċiru u kien qiegħed jipprepara studju żgħir fuq l-oriġini tal-Malti. Id-diżappunti ma naqsulu xejn mill-vitalità u l-kuraġġ ta' ħsiebu. Kien ċert li l-avversarji ma setgħux jesirqulu moħħu u qalbu. Kellu kontroll assolut u ddeċieda li ma jerħi xejn minnhom. Il-klassijiet il-baxxi biss kienu kburin bil-lingwa u l-għana tagħhom. Imma li tgħid dawn kellhom xi mertu letterarju kont tistieden li tkun irridikolat. Hu kompla jiddefendi l-missjoni li kellu bħalma suldat ikompli jgħasses il-posta li jkollu. Hu kien l-uniku xhud tal-gwerra ġo fih u seta' jinjora l-kuxjenza. Ma dan kien impossibbli għaliex mix-xhieda kollha, il-kuxjenza kienet l-aktar li tbeżżgħu. Bħalma fir-rumanz ta' Rousseau, il-qassis iwiddeb lil Emile. Vassalli kien iġorġo fih xhud li jagħmel ix-xhieda tal-bnedmin mingħajr valur. Forsi kellu dehra ta' bniedem imqit u ksir il-għonq, imma żgur li bħal dak il-membru Taljan tal-milizja li George Orwell iltaqa' miegħu f'Barċellona fi żmien il-Gwerra Ċivili, Kien iħalli għonqu għall-ideal tiegħu. Sinjuri, dan hu dak il-bniedem li qegħdin niċċelebraw illum permezz ta' dan il-volum. Kull min ikkontribwixxa għal din il-pubblikazzjoni, kittieba u pubblikaturi, ħaqqhom kull tifħir. Grazzi.

Sinjuri, illum xtaqt naqsam magħkom ftit ħsibijiet li ġew f'moħħi dwar xi jfisser li illum qegħdin nikxfu plakka tal-irħam dwar jew meta Vassalli li tant qed nitkellmu fuq illum kien arrestat hawnhekk ġewwa San Anton. Il-poeta Lucanus li għex fl-ewwel seklu jgħid li gwerra ċivili hija gwerra mingħajr għadu, gwerra mingħajr barrani. Il-ġerħa ta' gwerra ċivili hija ferita stramba ħafna. It-Taljani jitkellmu dwar il-qtir li sar mill-Pjemontesi fuq ħuthom tal-Kalabrija, Spanja titkellem fuq il-gwerra ċivili, l-Amerikani jitkellmu fuq il-gwerra ċivili li temmet il-jasar fil-pajjiż, Imma mhux id-diskriminazzjoni? Iva u le. Kull pajjiż għandu mumenti bħal dawn u kull pajjiż isib id-diffikultà biex jitkellem dwar dawn il-mumenti. F'dawn il-gwerer u żminijiet imqallba jkun hemm ukoll protagonisti, eroj, patrijotti, tradituri u fil-każ tagħna, ġakbini. Din il-plakka hawnhekk imwaħħla llum hi xhieda ta' meta patrijott Malti ġie arrestat minn niesu stess. Ġie arrestat waqt dik li tista' tissejjaħ gwerra ċivili, fejn skont lil min temmen mietu bejn ħmistax u għoxrin elf ruħ. Dak ifisser li mietu aktar Maltin milli mietu fl-assedju tal-1565 u t-Tieni Gwerra Dinjija magħduda flimkien. Iżda fejn hu l-monument għal din it-traġedja umana ta' pajjiżna? Nemmen li tinħass iktar minn qatt qabel il-ħtieġa li nitkellmu fuq dan il-mument mingħajr l-għamad ta' passjoni esaġerata, iżda minflok bi ħsieb imnebbaħ minn riċerka mibnija fuq l-għejuni primarji. Għal pajjiżna, missirijietna u anke vassalli, l-imblokk tal-1798, 1800 kien mewt, faqar u ġuħ. Kien żmien fejn Maltin bħalna ġew iffuċillati, maqtula minn Maltin oħra, kif ukoll mill-barrani. Imma nemmnu tassew li dawk li mietu, mietu għalina? Jew mietu għalxejn? Kien qassis minn Ħaż-Żebbuġ, bħal Vassalli, u kursar Korsikan fl-1799, fl-istess sena li Vassalli kien arrestat hawnhekk, f'San Anton, li kitbu iswed fuq l-abjad li lesti jmutu għal din il-Patria. Il-kelma Patria użawha huma u mhux qiegħed inżidha jien. Dun Mikil Xerri u Guljermo Lorenzi, barrani, li kitbu li lesti jmutu għal Malta. Fl-istess żmien li Vassalli, meqjus minna bħala patrijott, kien żgur fuq in-naħa l-oħra. Dan xi jfisser? Ifisser li bħalma spiss jiġri, ġrajjiet il-bniedem huma aktar kumplessi. U allura interessanti, minn sempliċi rakkont li jipprova juri kollox b'termini ta' abjad u iswed. Allura jien nasal ngħid li hawn f'San Anton il-kaptan Ingliż li illum għandu monument neoklassiku iħares fuq il-Port il-Kbir, arresta patrijott Malti. Meta Vassalli kien arrestat hawnhekk kien ikkunsidrat bħala bniedem perikoluż. Meta kien marid fil-kesħa u fl-umdità, f'dawn iċ-ċelel, ftit passi 'l bogħod minna, fejn qegħdin aħna, u minn hawn ħaduh ġewwa sptar li l-Maltin tal-Kungress kienu waqqfu. Probabbli rabtuh mas-sodda. Kien daqshekk perikoluż. Dan il-Malti li kien ħadem tant għal-lingwa tagħhom anke meta kien marid, niesu ma fdawhx. Dan il-Malti kien frott ta' żmienu. Bniedem illuminat u sforz ħilietu emmen bħal ma nemmnu aħna lkoll f'dan il-pajjiż. U għalhekk bla dubju baqa' jaħdem għal Malta, forsi anka fl-aktar żmien mudlam ta' ħajtu u tal-pajjiżu stess. U hawn nasal biex nitkellem u nistaqsi dwar għala Vassalli kien perikoluż għal dawk kollha li ma ridux lil Franza u r-revoluzzjoni. Nistaqsi wkoll għala riedu jkeċċuh minn artu Napuljun kien qal li Vassalli kien fost l-aqwa bnedmin ta' pajjiżdu. Iżda Napuljun qal li jippreferi jara l-bandiera Ingliża fuq is-swar ta' Pariġi milli jarahom fuq is-swar ta' Malta. Napuljun bla dubju kien jaf dwar il-potenzjal ta' Malta u kien jaf ukoll dwar Vassalli. U hawn naraw il-kobor ta' Vassalli, iżda niddubita kemm Vassalli kien jemmen b'Napuljun. Wara kollox, għaliex ħarab minn Ruma? Vassalli, meta Napuljun kien dieħel trijunfanti ġewwa dik il-belt. Vassalli kien bniedem tassew tar-revoluzzjoni? U ejja ngħidu li forsi kellu simpatija lejn ir-revoluzzjoni, imma ma baqax Ruma biex jara s-siġra tal-libertà bħall-ħabib tiegħu l-Avukat Paċ. U r-revoluzzjoni u Franza lil Vassalli hawn Malta x'tatu? Xejn. U nerġa' nsostni xejn. Kellu jitkarrab għall-ħobż biex forsi jkun jista' jiekol. U dan biss grazzi għal D'Angeli. U meta ngħata xogħol kien minn Dublè, Franċiż, miżżewweġ Maltija. Imma Franċiż ieħor. Iżda dan ġie veru wara ħafna xhur ta' qtigħ il-qalb. Hekk sab ruħu Vassalli. Iżda ma baqax sal-aħħar ma' ħutu r-Repubblikani. D'Angeli kien ħarab u wara s-swar ftit li xejn kien baqa' tama. Allura ħareġ mill-belt assedjata. Eżatt kif ħareġ, mal-ewwel ftit passi barra s-sur tal-Furjana, Vassalli ġie arrestat mid-distakkament Żebbuġi, Żebbuġin bħalu. X'ħin ħareġ mill-belt sab ġuħ, faqar u gwerra qalila fost niesu. Malta kienet ilha ma tara żmien bħal dan għal mijiet ta' snin. Imma x'kellhom ħutu l-Maltin ta' barra s-swar? Kellhom Kostituzzjoni, vot u gvern tagħhom, armata Maltija, bandiera Maltija ħamra u bajda, kif ukoll mexxej Ingliż. L-istess Ingliż kien sejjer jgħaddi liġi li kull min ikkunsidrat Ġakbin kien kriminal. L-aqwa moħħ ta' pajjiżna kien issa sar kriminal. U dan li tfakkar din il-plakka. Din tfakkarna li bniedem tant meqjum minna llum kien il-ħabs. Dan m'għandux ikun monument glorjuż, imma sinjal li aħna lesti nitkellmu dwar l-istorja. Aħna lesti nitkellmu u nfakkru żmien fejn ġirien qatlu lil xuxin, fejn patrijott ġie mwarrab minn niesu, żmien fejn tifel ta' sittax-il sena li kien ma' Dun Mikil Xerri ġie mqatta' bil-bajonetti Franċiżi wara li ma kienx miet mal-ewwel fuċillazzjoni. Żmien fejn Maltin stess ħarġu il-flus minn buthom biex jarmaw xwieni biex jaħbtu għal Maltin bħalhom li kienu fil-kampanja. U sintendi, dan tal-aħħar kien qiegħed isir għal żelu Repubblikan u anke għall-profitt. Imma fisser ukoll li lesti niftaħru li Malta marret għall-vot fl-1798, li l-aħmar u l-abjad perbru fuq l-Imdina bħala simbolu ta' Malta, pajjiż fejn l-istuzzjonijiet reliġjużi kellhom is-saħħa jqanqlu lill-kotra, però mhux forsi dejjem irnexxielhom jikkontrollawha. Kburin li niftakru li fl-1802, wara dan il-ġlied kollu, missirijietna kienu lesti li jmorru għall-Indipendenza milli jerġgħu lura mal-Ordni. Dawk li ġew wara żmien l-imblokk baqgħu jiftakru. Ma kinux ħafna, imma stinkaw biex ifakkruna. Giorgio Mitrovic, neputi ta' kursar, Fortunato Panzavecchia, Alfredo Mifsud, Dun Karm Sajla, biex insemmi xi ftit. Din il-plakka u ferm aktar dan il-ktieb li għandna llum huwa pass ieħor biex bħal ta' qabilna u nispera b'konvinzjoni ferm aktar minnhom infakkru li kulħadd lil kulħadd x'għadda minn dan il-pajjiż. Pajjiż li jrid jagħraf ta' kuljum li m'għandux ikun l-għammat tal-passjoni li jmexxina jew il-fehma li hemm mod wieħed biss korrett sabiex tkun Malti, imma pajjiż li jagħraf tassew li fid-differenza hemm is-saħħa u s-sbuħija.

Eċċellenza, Sinjuri, huwa pjaċir tiegħi issa u dover ukoll li nagħmel xi ringrazzjamenti. Il-lista mhijiex qasira. L-ewwel nett lilek, eh, Eċċellenza, erġajt il-qajtna fil-palazz għal din it-tnedija U qegħdin nagħtu hawnhekk il-ġieħ li ma ngħatalux f'ħajtu nippruvaw nrodduhulu wara mewtu il-vassalli. 220 sena ilu eh, kien arrestat u illum il-plakka li se nikxfu tfakkar il-190 sena minn mewtu. Il-ħsieb għal din il-plakka kien ilu ġej mill-inqas mill-2004 minn żmien it-tieni konferenza vassali li kienet saret hawn. Però dak iż-żmien il-ħsieb ma seħħx u nirringrazzjaw 'l Alla seħħ, issa qed iseħħ illum. Nirringrazzjaw l-Għaqda tal-Malti Università li tat il-permess biex l-atti taż-żewġ konferenzi Vassalli tal-2004 u 2006 jinġabru wkoll f'dan il-ktieb li qed inniedu llum, kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol għall-għajnuna finanzjarja biex ir-ritratti u d-dokumenti eh, bil-kulur eh, nkunu nistgħu eh, ninkluduhom fil-pubblikazzjoni. Ħajr speċjali l bord editorjali, Sur Joe Borg, naturalment, Dr. Farrugia, Sur Viktor Fenek u Dr. Olvin Vella, illi permezz tagħhom ir-riċerka li se jkollkom f'idejkom illum qed issir ħafna iktar aċċessibbli. Nirringrazzjaw ukoll naturalment is-Sur Joseph Mizzi illi jemmen f'dal-proġett u mhux biss stampa l-ktieb imma anki l-programm il-programm li għandkom għal din is-serata. Is-Sur John Lever tal-paċenzja kollha waqt il-proċess tal-produzzjoni u s-Sur Reno Fenech għar-reqqa tiegħu fil-qari tal-provi. Nixtieq nirringrazzja wkoll lis-sottokumitat li eh, prepara din is-serata il-Joe Borg, David Aġus Muscat, il-Filis De Bono, Rita Saliba u Alvin Vella li ħadmu fl-imkien mal-Uffiċċju tal-President is-Sinjura Matilde Balzan, is-Sur Peter Cordina, is-Sinjuri Elena Ġus, Vincent Kirkop, il-Logotenent Brian Gatt, Charlotte Geronimi, Marian Massa, Elaine Schembri, Paul Valletta, Noel Zarb, u tal-paċenzja tagħhom naturalment eh, fil-proċess kollu sakemm eh, sar eh, saru dettalji ta' dan ta' din is-serata. Nirringrazzja wkoll il-kellima u l-Sinjur Carmen Azzopardi li ġentilment fl-assenza tal-Professur Franz Ċappara rat l-istudju tiegħu. Fl-aħħar nett, lilkom, Sinjuri, tal-appoġġ u l-preżenza tagħkom u nħeġġukom biex tiddubbaw tiddubaw kopja tal-pubblikazzjoni li llum qiegħda tinbiegħ bi prezz speċjali għall-okkażjoni. Grazzi ħafna.
Nistieden issa lill-Eċċellenza Tagħha biex tagħmel kelmtejn għall-okkażjoni.
Grazzi ħafna Matilde, nsellem lil kulħadd. Kemm hi sabiħa dis-sala mimlija kull darba li nkunu qegħdin norganizzaw xi ħaġa li hija marbuta mal-identità tagħna, ma' storji, personaġġi, eċċetera. Irrid nibda billi ngħid proset u grazzi lill-Akkademja tal-Malti li ma tonqos qatt milli tagħmel biċċa xogħol mill-isbaħ ħalli nfakkru u nfakkru personaġġi bħal dal-każ il-Mikiel Anton Vassalli imma fuq kollox biex ġġib fuq quddiem il- il-benna ta' xek ngħidilha jiena l-benna tal-lingwa tagħna. Irrid ngħid taħar lil Matilde Balzan li jekk ma tkunx hi mill-uffiċċju tiegħi ma jiġrux ħafna affarijiet f'dan ir-rigward u l-Peter li dejjem qiegħed hemm biex jappoġġja. Imma mbagħad ukoll irrid nagħti proset u grazzi lil ħaddiema tal-uffiċċju tal-uffiċċju tiegħi taħt it-tmexxija ta' Alfred Debono li bis-saħħa tagħhom irnexxilna nirrestawraw dil-kamra fejn jingħad li Vassalli kien inżamm propju arrestat, miżmum priġunier ġewwa l-Palazz ta' San Anton. Nittama li Ikun hemm possibilità li tinżlu kemm tifilħu minnkom imma bilfors irridu nagħmluha b'mod li tkun organizzat minħabba li jeżisti xi ftit tal jekk overcrowding u allura ikun hemm ċertu periklu. Imma fuq kollox kemm hu sabiħ li qegħdin niskopru u nkomplu niskopru f'qalb tajjeb il-Monsinjur lil Mikiel Anton Vassalli. Qed taraw ħafna Mitz, xtajdela palissa. Miti, miti, dwaru, ġifir li dan kien traditur u dan l-tip ta' affarijiet għadek tismaħħom u allura kemm uża bih li kif inkoraġixxa il-Monsinjur li nkomplu nirriċerkaw u wkoll nkomplu nippopolarizzaw jekk jista' jkun dak li niskopru. U vassalli bla dubju ta' xejn Hija huwa s-simbolu storiku fil-fehma tiegħi ta' libertà intellettwali u kuraġġ politiku proprju għal dak iż-żminijiet meta kien żmien ta' ħa ngħidu hekk diżordni soċjali fejn id-diviżjoni ta' klassijiet kienet fl-aqwa tagħha proprju fiż-żminijiet ta' anke r-Revoluzzjoni Franċiża. għex għal ħafna perjodi taħt id-despotiżmu tal-Kavallieri, is-sentejn imbagħad tal-Franċiżi u mbagħad l-ewwel snin tal-Ingliżi. Imma bla dubju ta' xejn wassal il-kontribut tiegħu u mbagħad kien kontribut mill-iktar qawwi ta' lingwista, filosfu ma' lingwista u pubblika tant pubblikazzjonijiet tal-Malti. Imma ukoll il-kuraġġ li kellu f'dak iż-żminijiet fejn propju kien qed jimbotta biex il-Malti jkun ikun il-lingwa propju tagħna u l-lingwa li aħna niċċelebraw. Forsi jienu naħseb fuqha fuq dil-ħaġa ma kinitx faċli biex jipperswadi u domna sakemm bħala poplu pperswadejna u pperswadejna ruħna u abbraċċajna propju l-lingwa tagħna bħala l-lingwa ewlenija tagħna u li tagħtina identità. U ftakart fil-fatt li meta mbagħad dħalna membri tal-Unjoni Ewropea l-lingwa tagħna ġiet mill-ewwel abbraċċata bħala l-lingwa li fil-fatt uffiċjali tagħna hemmhekk. U allura bejni u bejn wieħed bħal donnu dal-fatt storiku tagħna ivvendika dak li Vassalli tant u tant snin ilu prova jagħmel dak iż-żmien. Bla dubju ta' xejn mhux il-profondità tal-diskorsi li smajna li smajna qabel huma ħasra li jekk intesew ġifieri ninkoraġġixxi l-Akkademja għal dak li smajna dwar Vassal illejla b'xi mod jinġabru jerġgħu u jekk jista' jkun Ma nafx kemm hu possibbli, naf li hemm element ta' spejjeż, imma forsi wieħed jaħseb ftit iktar, forsi nkunu nistgħu jiġu f'aktar f'aktar idejn in-nies, imma l-iktar f'idejn it-tfal tagħna u f'idejn iż-żgħażagħ tagħna. Jiena nħoss li għandna bżonn ħafna li nressqu dawn il-fatti storiċi, dawn il-personaġġi, dawn li ta li għenu biex l-identità tagħna niskopruha u ngħożżuha għandhom bżonn ikunu ħafna iktar magħrufin miż-żgħar tagħna u miż-żgħażagħ tagħna u għaldaqstant forsi 'l quddiem nitkellmu wkoll mal-Akkademja ħa naraw jekk nistgħux b'xi mod jew b'ieħor nitlu għal xi proġett li nkunu nistgħu dawn it-tip ta' ta' kitbiet, kitbiet li jkunu popolari, jiftehmu, nkunu nistgħu inwassluhom kemm jista' jkun għand it-tfal tagħna ħalli nkomplu nġeddu u nfakkru jew inkella aktar minn hekk ngħallmu ħalli nifhmu l-oriġini tagħna. Jiena dejjem ngħid jekk ma nafux l-oriġini tagħna ma nafx kif se nkunu nafu minn aħna. U għaldaqstant filwaqt li nerġa' nirringrazzja l-Akkademja tal-Malti lilek Joe li dejjem tkun wara dawn it-tip ta' attivitajiet li lek Matilda lil kull wieħed u waħda li kontribwew biex propju illum nagħtu ġieħ lil dal-personaġġ daqshekk kbir fl-istorja ta' pajjiżna. Grazzi.
Grazzi Eċċellenza, sa nistieden l-editur tal-ktieb u l-passi ta' Vassalli biex jippreżenta dan il-ktieb lill-Eċċellenza tagħha. Issa nistieden lill-President lill-Kumitat tal-Akkademja tal-Malti u lill-kontributuri ta' dan il-ktieb biex imorru mal-Eċċellenza Tagħha biex tinkixef il-plakka kommemorattiva. Waqt li qed isir din il-biċċa xogħol, nistedinkom biex tibqgħu ftit hawnhekk ħalli mbagħad noħorġu bil-galbu biex immorru wkoll min jixtieq jara ċ-ċelel fejn kien miżmum Mikiel Anton Vassalli. Imbagħad wara nistidnukom biex titilgħu fis-Sala ta' Ngrab Mastri għar-riċeviment. U hawnhekk nixtieq nirringrazzjakom li ġejtu tant numerużi minkejja l-fatt li llum hija verament ġurnata xitwija mill-aqwa. Mela nistieden l-Eċċellenza u l-persuni mela żgur is-Sinjura Carmen Azzopardi U kol bħala discendent kif għadna ta' Mikil Anton Vassal li hija mistidna wkoll biex tmur mal-eċċellenza tagħha u l-persuni illi semmejna. Għandha l-kowt.